Laṣel n ddunit ixef wis sebɛa. Ameɣlal inna i Nuḥ, Kcem ɣer lbabuṛ, kečč d wexxam-ik, axaṭer ɣur-i d kečč i walaɣ d aḥeqqi di lǧil-agi. Ddem-d sebɛa n tyugin si mkul ṣṣenf n lḥiwan yeṣfan, mkul ddkeṛ sent-as. Rnu-d tayuga si mkul ṣṣenf n lḥiwan ur neṣfi ara, mkul ddkeṛ sent-as. Ddem-d daɣen sebɛa n tyugin si mkul ṣṣenf n leḍyur n igenni, mkul d tkersentas, i wakken ad d-teqqim ccetla-nsen di ddunit merra. Axaṭer gar-aɣ-d sebɛa n wussan, ad serrḥeɣ i ugeffur ɣef ddunit merra. Ad ikkat rebɛin n wussan akked rebɛin n wuḍan, ad mḥuɣ si ddunit ayen akk i d-xelqeɣ. Nuḥ ixdem ayen akk i s-d-yumeṛ Umeɣlal. Nuḥ isɛa settemya n yiseggasen di leɛmeṛ-is mi d-iwwet uḥemmal n waman di ddunit. Nuḥ ikcem ɣer lbabuṛ netta d warraw-is, tameṭṭut-is akked teslatin-is i wakken ad menɛen i uḥemmal n waman. Si lḥiwan yeṣfan, si lḥiwan ur neṣfi ara, si leḍyur akked ibelḥekkac meṛṛa iteddun ɣef uɛebbuḍ. Usan-d ɣer Nuḥ d tiyugwin. Kecmen ɣer lbabuṛ, mkul-d kersen-t-as. Akken i t-id-yumeṛ Yillu i Nuḥ. Sebɛa n wussan mbeɛd, wwten-d waman d iḥemmalen ɣef ddunit. Mi yesɛa Nuḥ settmeyya n yiseggasen di leɛmeṛ-is, deg waggur wis sin, deg useggas wis sbeɛṭac n waggur-nni, Leɛwanser merra n ddaw n tmurt feggḍen-d. Lesdud n igenni qqersen-d. Rebɛin n wussan akked rebɛin n wuḍan ageffur ikkat. Ass-nni dɣa, Nuḥ, arraw-is, Cim, Ḥam, Yifit, tameṭṭut-is akked tlata n teslatin-is kecmen ɣer lbabur. Nutni d lḥiwan merra akken yella ṣṣenf-nsen, lmal merra akken yella ṣṣenf-nsen, ibelḥekkac merra i tteddun ɣef uɛebbuḍ akken yella ṣṣenf-nsen, ayen merra yesɛan afriwen akken yella ṣṣenf-nsen, leḍyur merra akked ibeɛɛac merra i ttafgen. Kra yellan d lxelq yeddren, ruḥen-d ɣer Nuḥ, kecmen-tt yugwin ɣer lbabur. Lexliqat-agi merra yeddren usan d tiyugin, d ker akked n ta, akken i t-id-yumer Yillu. Dɣa Ameɣlal iɣleq tawwurt n lbabur deffir n Nuḥ. Rebɛin n wussan i yekka uḥemmal n waman di ddunit. Ulin-d waman, dɣa wwin lbabur. Refdent nnig lqaɛa. Ulin-d waman s ṭṭaqa, Teččur ddunit. Imiren, lbabuṛ ittifrir ɣef waman. Aman ttzidin rennun di lqaɛa. Idurar meṛṛa ɛlayen yellan di ddunit ɣummen. Aman ɣummen idurar. Kkan-d nnig-sen s xemseṭṭac n iɣallen. Kra yellan d lxelq yeddren di ddunit, immut. Ama d leḍyur, ama d lmal, ama d lḥiwan, ama d ayen merra ismulḥucen di lqaɛa, ama d imdanen. Kra yellan d rruḥ, yesɛan nnesma n tudert, kra yellan di lberr, immut. Kra n wayen yeddren, imḥa-t Yillu si ddunit. Am umdan, am lḥiwan, am ibelḥekkac, am leḍyur, mḥan merra si ddunit, siwa Nuḥ d wid akk yellan yid-s di lbabuṛ i d-iqqimen.